Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Le Mawu etɔ, le Mawu vi kple gbɔ kple la ƒe ŋkɔme. Amen. Aleke tutue na lolo. Ee, aleke tutue na lolo. Aleke tutue na triakɔ.

Mawu gbagbe, aleke tutue ne lolo. Míekafu Mawu, míedo Mawu ɖe dzi, míeyra Mawu le ŋuti ya papa. Kafukafu kple akpedada dze na wò, elabe ègafɔ mí ɖe agbagbewo dome be míegadze kɔsiɖa yeye me. Tɔwòe míenye le nuwo katã me. Eya ta Aƒetɔ, míele gbɔgblɔm na wò be bubu kple kafukafu Wò dɔla kpe akpe yiwo ko dzɔna me nua, yɔ wo le anyi nɔ ge kple mí le kɔsiɖa me. Le Pisalomo bla ade vɔ enyilia tso xexlẽme evelia le gbɔgblɔm be, Mawu tso eƒe futɔwo ka hlẽ, eye eƒe ketɔwo si le eŋku me abe ale si wogbɔa dzudzɔ ɖea ene la, nenema Nànya woe. Ale si anyigba lolõna le dzo nui la, nenema ame vɔ̃ɖiwo nu ayi le Mawu ŋkumee, ke ame dzɔdzɔewo le dzidzɔ kpɔm, wole aseye tsom le Mawu ŋkume.

ame yiwo yɔ wo ɖokui be kalẽtɔ yiwo gblẽ na nu eye yeawɔe tso ketɔ me katã wo ka hlẽ nenema le ŋdzia mawu le tsotso ge le wò agbe me eye nu yiwo medzaa dzi le kɔsiɖawo me na wò wa nu dzedzi na me le vava ge wobe eƒe ketɔwo hã hey, Wosee le eƒe ŋkume. Medzi magblɔ na wò be hafi agu dzedzea nadze, eye nàdze ɣedzeƒe, nàdze ɣetoɖoƒe, nàdze dziehe ƒe mɔ, ava yina anyiehe ƒe mɔ, ava zɔ mɔ ma dzia. Yesu be yenye mɔ, nyateƒe kple agbe. Wobe eƒe ketɔwo si le enu nenema ye woasi le nu o, elabe Aƒetɔ ƒe amenuveve, Aƒetɔ ƒe ŋusẽa, eyae le dziwò. Wobe ale si ke yɔkumi lolona le dzonui la, nenema woalolo le xɔ̃ ƒe ŋgɔ, elabe Kristo be mi nɔ menye, be nye hã mate ŋu anɔ nu ka? Anɔ mia me. Alea gblɔm Aƒetɔ la le eya. eya ta nya la le dzite ƒo na mi le yame be ame vɔ̃ɖiwo nu ayi la ame vɔ̃ɖiwo ƒe nu ayi le mawo ƒe ŋkume nenema si ke ne le mawo me le yiyima ame vɔ̃ɖiwoa woasi le nu le yesu kristo ƒe kɔme nya la ko nye be le gbɔgblɔ me kɔ ke ame dzɔdzɔewo ɖe wole tsitsɔ kpɔm la elabe nu gawo ya ƒetɔ la wɔna wo mebe o hã tsitsɔ age ɖe woagbe me le egbe ƒe ŋkekea me mebe tsitsɔ vavã axɔ nyi anɔ ɖe mewò ne do go ɖe ado kple tsitsɔ ne gbɔ ɖe tsitsɔ agbɔ kple o ne yi ɖe ayi kple ŋutifafa ne gbɔ ɖe akpɔ kple ŋutifafa eya ta le kolesetɔ ƒe agbalẽ eta atɔ xexlẽme gbãtɔ kɔ yinea egbɔgblɔ me ɖaɖi azɔ ne wofɔ mía kple kristo ɖe tsitre la ekema midi nu siwo le dziƒo afi si kristo bɔbɔ nɔ anyi ɖo le Mawu ƒe nuɖusi me. Mitsɔ miaƒe tamesusuwo ɖo dziƒonuwo nu, menye anyigbadzinuwo nu o, elabena míeku eye wotsɔ míaƒe agbe kple Kristotɔ ɣla ɖe Mawu me o. Haleluya! Ne Kristo, si nye míaƒe agbe la, ado la, ekema míawo hã Míado gba kpli le ŋutikɔkɔe me. Ne Kristo doa, míwo hã míado kpli le eƒe ŋutikɔkɔe me, elabe woɣla míava gbe kple Kristo ɖe Mawu me. Eya ta be wododo egba le kɔsiɖea me ɖi. Yehowa ye le ŋgɔ nɔ ge, ele asi tu ge wo ketɔwo. Egblɔ be, Kpɔ ɖa, akpɔ nu dzi ɖe woaxa o eye akpɔ wo ɖe ɖusi me nya yi ke gblɔm nya la le na mie ma ŋdi ame dzi magade dzi ƒo nɔ be wobe si ke kristo kua míawo míeku kple kristo míefɔ kple kristo nenema wòle agbalẽ la me ma ta yesu me wowɔ mí le zi ale si ke wowɔ mí le eya ma me etɔe mienye le nuwo katã me metsi magbɔnɔ le ŋdi ya be aƒetɔ be wò susu woƒe nu didiwo katã nenɔ dziƒo ƒe nuwo nu ne eɖo ŋku yawo dzi le ŋdi ya eɖo ŋku yawo dzi yawo katã yi eɖo ŋku ɖela yesu kristo dzi eɖo ŋku gbɔgbɔ kɔkɔe dzi ya eye dziƒo ŋutɔ me ƒe yayrawo ko biam ne la yesu be kpɔ ɖa midzi dziƒo fiaɖoƒe la me ƒe nuwo gbã ke kpɔtɔewo ɖe anyigba dzi tɔwoa woakɔ akɔ na mi mawo be kpɔ ɖa megabu tame tso anyigba ƒe nuwo nu elabe menya nu si ke mba wɔ na wo ewoe le ahe tame dzi magblɔ be ahe dada megale asi o le kɔsiɖa me elabe ekɔ wo mɔkpɔkpɔ da ɖe yesu dzi ekɔ wo mɔkpɔkpɔ da ɖe dziƒo nuwo nu anyigba ya ɖeko mi va dzi mi le dzodzoge nu ka nalé ɖe asi akɔ dziƒo xɔ Mawu dzi se le ŋutia, wobe woɣla wo kple Kristo ɖe Mawu me. Medzi ma de dzi ƒo nɔ be kekeli vavã neklẽ ɖe wòagbe dzi. Nya la be míatsi dziƒo ƒe nu o, menye anyigba dzi ƒe nu o, elabe le abɔ me Mawu wɔ nu sia nu de abɔ me ta naneke megahiã mí le anyigba ya dzi o. Aƒetɔ nya nu si ke wòawɔ na mí. Ebe míbia Le mi dzi, miƒo ʋɔtrua, eye woaƒoe na mi. Le ŋdia me do gbe ɖa, anyigba ɖe sia ɖe ke dzi nayia, eme nanyo nɔ. Nu sia nu yi ke nàdia neva me, elabena ekɔ wò susu ɖo dziƒo ƒe nuwo ŋu. Medo gbe ɖa ɖe tawò le ŋdia be Mawu ƒe kekeli kple eƒe amegbɔnɔnɔ nanɔ kpli wò la. Ne zɔ ɖi wò ketɔwo notso ɖa le ŋgɔwò la, atsɔ wo ɖotsɔ ɖa le ŋgɔ la akpasi wo ɖotsɔ ɖa ŋgɔ ŋɔli wo ɖotsɔ ɖa le ŋgɔ la ɖeke mekpɔ mu agogo agbadɔ menyro ɖa hlɛvi la ƒe ʋu me gbɔgbɔ kɔkɔe ne nɔtsi o dukɔ sia dukɔ yi ke me ne la nazu yayra ɖe dukɔ ma me anyigba ɖe sia ɖe ke dzi ne la to tsi wa mawu ne yra anyigba ma mawu ne yra ƒome ma mawu ne he dɔyɔyɔ kple katutu age ɖe ƒome ɖe sia ɖe ke le fu kpem le yiyama yehowa ne tso le dɔnɔmɔ me eye ame vɔ̃ɖiwo asi ɖa le nu wo ketɔwo akanhlẽ le ŋutiwo elabe mawu ƒe ŋugbedodo nye be yili kple wòsa kple keli yehowa neyra o yehowa neve nu o yehowa nedo ŋusẽ le ŋdi ya le yesu kristo ƒe ŋkɔ me nye mawu aleka tutue na lolo

ebe madɔ nyakɔ ɖe akɔɖo ɖe ame medo gbe ɖa be gbɔgbɔ kɔkɔe na to ŋusɔ nena nunya kple nyasanu gɔmesese dziɖuɖu ƒe gbɔgbɔ aɖaŋɖoɖo ƒe gbɔgbɔ ne kɔe nɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ne to ŋusɔ le wo yiyi kple wo gbɔgbɔ me mebe ne kpla asi kɔ nɔ ne la asi wo le ŋutia eye wòaxe nu yeye woafa wɔ agbe me oyira wo le ŋutia amenuve nadze yo me le kɔsiɖa blibo ya me le yesu kristo ƒe ŋkɔ me eye medo gbe ɖa le amen le mawu etɔ le mawu vi le gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me amen